Culu pi dyangi ma megwa, ladit lobo waco ki kwany nying of from compensation to restocking. Uh, aneno ni i, i lango ki teso ce ole olo tye ka wot. I acwali kitye waye ka mukene pud pi a o. Million abic abic pi household acel acel. Jo kene tye waco ni gin wa wang neno million abic eno ni peke. Wawaco wa ni ringi kany ni uh, cene eno be ko o i dog digola ni pe inyom ki dako, pe icere mat ki biya wil ki pok. Ineno ni in me bedo gang for all these months enoni cene tye o ada dano tye jolone nining?
Miyo acel wuneno ngo mutime i Amuru kama kiwaco ni RDC ma kunu tye ka ciko dano matek ni cene eni myero kiket i tic. Keto cene i tic, cene ma kimiyo it ladit moni kine mukene waco ni ngo ma myero gutim ki kome pe obedo tek. That's the first thing. Me aryo Ngagi ma gitye ka nongo cene eni. I kare mukato angec-ci, in ingeyo kombeddi ki imwinyo ni compensation pe. Compensation tye pi jo ma gurwenyo jamigi, kitye ka culogi acula. Ento restocking is a mandatory program ma gament okato kwede ni dano weng onong dyang. So pe kiwaco ni in irwenyo megi i kare pa Goro Adwi, i kare pa NRA, kono kare pa ngo? Kiti waco ni, ah, teke dong komi gum, onong ngo? onong dyang that's why they've changed it to restock him wan wabiloko iye kany wan ni kwedi Emma ma wawaco we should know the difference between Acholi War Depths Claimants ma gitye ka pito pi dyanggi ki dong kong bedi gamente kare ni wan watamo ni dyang nongo myero obed ka weng wek dano weng omat cak ento cak eni tye ka o i gang ngagi lutela ma tye ka coyo nyinggi ngagi pien ka kumeno ku kicoyo wodi lurem ki o dong jo ma cako nonge mi ni a koket nera moni a dakona moni tye wi cere kuca That is where we go wrong calo Acholi. Ema te gulu kuja.
Dano mukene tamo ni Ket niya ko. lonyo ma bino i gamente-ni myero ocit i dog odigi keken. That's the problem. Ento Acholi dit loyo dog odi pa jo moni ma gitye-ni. And once we begin to realize ni Acholi dit loyo dog odi pa jo ma mito cudo igi-ni, Man ki party.
wan wa ebedo maber. Ki dong lakwe lokke, ah, in, in icwako ngani, in pe iromo bedo. Kitye ka waco ni we are restocking. There's no distinction. Kono in Katoli, kono in ingo, kono in ingo. Let's leave political party affairs out religious kono ngo? Gin jim ma poko wa, wakwanyo, waneno ni mere ni wan Acholi wa mito dongo lobo. Wuring wi pe wawaco kany ni wan be wan be kitwa tye million abic eni ko o i cing wa wawilo ku pegi wawilo ki full acer apira full o kun cen eni gitye wa aye me wilo dyangi eni ngo? Ingeyo peko pa gamente me lobo me Uganda tye acel ni gikate ki yub moni aida nongo gicito ka bolo kwi nyo kono kwir okato. And ka gicito ka bolo kwir wangeyo maber en romo ni me bito kwir. And anywali lobo me Uganda agam jolo yub ma kumeno ni eni gimini wa ni okato wa bol ki kwir. And ka tye iyo nge kwir giwaco ni gifoyo wa pi kwir maber ma watimo ngo? Ma wabolo. Then aryo the communicators, the government communicators or workers ma they are responsible As the ngat jo ma gineno wi yub enoni ca mukene they don't know how to communicate yub pa gamente maber ki lute dero inongo ni ka icwalo la RDC RDC wai eni nrm omini wu cente which is very wrong cente eni an oringi ma pe acwako nrm eni bene atye ka miyo mucoro meno aye gitye ka tiyo kwede me wilo dyangi eni so the government communicators should also look into how what they communicate

An awecwu kany ceng jwi, awacci ni jo mukene romo bedo ni giryek, ento nongo pe giniang, onyo giniang, ento pe giryek. Wun wuneno ngo ma bitimme kany? Wuneno bwolo moni nino moni ocito olonyo bongone i nyim dano i kare me campaign? Yes. Ma pud pe watimo ngo, kit ki yero ni obedo RDC kicwalo ki Masaka. Ngat ma kumeno ma lonyo bongone nyuto dule i dano, Gamente omiyo ite pwoc me bedo RDC. Pien lonyo dude.
Diki wubino i kin gang botwu, en aye dong tye ka miniwu tam, en aye tye ka lok piwu, en aye bene wun wuworo ni eni aye wang president i ka ma wun wubedo iye-ni. Dong ipenye kekeni, i kin in ki en, nga ma ryek, nga ma labolo? Eno bene pire tek. Gin ma myero dano onge ni, pe ni dano weng ma gitiyo kit ma gitye kwede i opic pa gamente ni giniang ma rom. Emma, Wan watye ki jo mogo i gang kuca ma ka inongogi nongo guruko T-shirt pa Museveni mwaka apar angec, nongo col ma ento ka openyi lapeny acel aryo pe gamo, bene pe dok. Nongo giryek, en aye kawai ryek anywali-ni. Ci dong kwan bene kene mukene ki nino imwony wangi kawai ikwan kene mukene bene pe konyi. Ryek anywali-ni bene myero kenge iti kwede. Ci ngotti mo keken ma tye ka cito ka lok ki dano, sensitization must be part of the program pa gamente. And then, My biggest issue not everything pe gin mo keken ma gament okelo must be politicized. Government tye ki good will ni anywali Uganda weng obed maber. Ento en eni ma kicwalogi ni gibino ki ding wic cako waco ngo ma gin gitamo ni omyero oti pien bin gene wiro wilo yweka ki kenyo. Ha gini ngat ngat gament aye otimo. Ha gini wan aye watye ka timo ne. Rom aroma wa ki tractor. Gament aye ange mwaka mukato Emma. Gament opoko tractor through Maif. Agriculture Extension Program, kimiyo i cing lucung i wibye, MPs, LC five kono ngagi ni guo kuca ka gimiyo tractor moni, haa tiyo matek mada tin da wili wu tractor. Da tinga tinga moni ma gi ma gi bedo ka pokone ni. Ki cito ki poko tractor i kin gangi, tractor weng oto kombeddi. Pe giromo wa kwanyo cene me yubu ne. Don't po lok program pa gamente odok me yweka wu. Po lok program pa gamente oloke me cito ka cam wu. So, so kombeti dong uh, projects aryo eni ni actually war dead claimers wan ma wegiwa gurwenyo dyang dyangi gi i, i 60s, 70s, 80s Ki dong restocking eni ni ubo tim ma ada wi cob ada. Ah, woo Dave's Clay Mart ka nongo an atye iye onyo ka nongo atye ikin jo ni eni Emma. Gin na dong oo i kot, jo mukene oto, nucu pa jo ma tye ka pido dyang i Acholi woo Dave's Clay Mart dong gi pe. Because the extension program ocakke ki i Acholi ba. Ento amito wacci ni the woo Dave's Clay Mart eni mo atye ka lok iye ni has gone as far as Karamoja sub region. Calo yub pa Nusaf. Ojong, Ojong tye ka pido dyang. Langi tye ka pito dyang, Acudi tye ka pito dyang, Teso tye ka pito dyang, Alu tye ka pito dyang, Logwar tye ka pito dyang, Madi tye ka pito dyang. Pat wek alwonge ni ladit lobo waco ni eni dong pe kibitimo ni compensation because during the war anything happens and pe romo waco ni because wabedo i kare me lweny cuburia ni moni kibayo kigweyo myero aculi pi cuburia ni eni so ladit lobo waco ni we are not going to compensate you for the your cows lost during the war

Gin mo aye kene kare me lweny timme. It is accidental. Ma bene million abic-ci myero o bot dano weng, every household, irrespective of kong erwenyo dyangi, kong pe erwenyo, tekke dong kumi gum, cente tye ka bino. Anyway, lok wa eni pe waromo tyeko nywako ne kany, amito mere ni ogamo tam pa pat kita en obedo ikin dano pi dwe adi eni weng tugo malo.